Majorkini, F'xifer il-pajjiż fertili u Desperoflora. Il-ħames pubblikazzjoni tiegħu jisimha Tao. It-tim tagħna ltaqa' ma' Kelden sabiex jitkixxef dwar din il-pubblikazzjoni u dwar il-filosofija tal-kitba ta' Kelden.
L-ewwel pubblikazzjoni kienet fl-2002, pubblikazzjoni jisimha Molint. Kienet pubblikazzjoni doppja għaliex ħriġna ktieb jiena u ktieb Glenn Calleja flimkien, imbagħad kien hemm numru ta' pubblikazzjonijiet oħrajn illi segwew matul is-snin illi kienu dejjem edizzjonijiet limitati ħafna għaliex kienu kollaborazzjonijiet ma' artisti eh, oħrajn, allura l-pubblikazzjoni kienet ħafna drabi jew magħmula bl-idejn ehm, jew kien hemm stampar fiha, allura l-edizzjonijiet kienu kienu żgħar. Ehm, eh, kien hemm Majorkini li ħareġ sentejn wara Molint. Imbagħad kien hemm f'xifer il-pajjiż fertili, kienet kollaborazzjoni mal-artist eh, Ġesmod Vassallo, eh, b'inċiżjoni tiegħu fil-fatt fuq qudiem tal-ktieb. Imbagħad kellek eh, Despero Flora li kien ukoll ktieb li ħarġu u għamlu Glenn għalija. L-aħħar pubblikazzjoni jisimha Taw. Taw huwa titlu jew parti minn titlu ta' ktieb antik eh, Ċiniż, Tao Te Ching, ehm, li jagħti bidu għal fera sħiħa ta' filosofija u ta' mod ta' għejxien fid-dinja antika Ċiniża li huwa Taoizmu. Ehm, eh, tista' siħla reliġjoni mija mod ta' ħajja. Ehm, għalija kienet importanti li xjaqta ħafna mill-mod ta' kif naħsbu fil-ponent. Hija mod ta' ħsieb li ma jagħmilx distinzjoni bejn il-jien u dak li mhux jien, li jmur lil hinn minn dawn id-dualiżmi tal-jien u l-ieħor, jien u int, l-abjad u l-iswed, il-kiesaħ u l-biered, u jaqgħad dawn il-kuntrasti f'sinteżi li għalija hija interessanti ħafna. Dil-pubblikazzjoni naħseb hija ħafna iktar iffukata ehm, fuq it-tema partikolari li hija din li l-lingwaġġ għalkemm iġalek tgħid jienu int le ehm, suġġett u oġġett ehm, ma provajt naħdmu dak, provajt inkissru, provajt nerġa' naqdu b'mod differenti. Ehm, hi ħafna iktar iffukata mill-oħrajn. Ehm, għandha wkoll element qawwi ta' editjar, ġifieri xogħol bejni bħala l-awtur u l-editur li kienu kol Glenn Kalleja, li wassal biex il-kitba mxiet ħafna iktar lejn eh, li tkun mirquma, li tkun aċċessibbli għal min qed jaqra, ehm, imma anki li tkun aktar naħseb eċitanti f'termini ta' kif hija preżentata. Il-kliem stess naħseb huwa ħafna iktar ħafna iktar rik jitkellem jew nifsu, le tidħol f'dialogu. Meta darna tkun imfawra, għodda, amara, ikel. Meta f'widnejna jidwu it-talimiet u d-dogmi ta' snajja. meta t-toroq kollha jintlaħqu b'mogħdija privata sa minn kamritna? U meta, madankollu, la tad-dar, la tat-tagħlim u lanqas tat-toroq ma jifda l-ħtieġa? Ġidna mhux li ma jonqosna xejn, imma li xejn ma jonqosniex. jien nikteb dejjem f'ċikli, ġviri Aktar milli l-kitba bħala xi forma ta' djarju li tgħid ara illum inħossni hekk u ħa nikteb. U għada ħa nħossni b'mod differenti u ħa nikteb. U mbagħad tiġbor ġabra, antoloġija, li tgħid ara dal-aħħar sena, dal-aħħar sentejn ktibt dawn, għażilt l-aħjar fosthom u ppubblikajthom f'pubblikazzjoni. Dak huwa mod kif tista' tapproaċċja l-kitba. Fil-kuntest tiegħi jiena ħafna drabi jkun hemm tema jew ħsieb jew ossessjoni li dejjem tkun persistenti fik, allura huwa punt wieħed li inti dejjem tibqa' tħaffer fuqu, le fl-istess punt u tinżel kemm jista' jkun fil-fond. Allura anke fejn jidħol termini lingwistiċi, il-kliem li tuża. Ħafna drabi huma l-istess kliem, kull kitba tuża l-istess kliem u mbagħad qed tipprova tesplora aspetti differenti tal-istess ħaġa. Allura ċiklu fil-fatt ikun il-ġabra ta' kitbiet marbutin mal-istess tema, mal-istess ħsieb, mal-istess kelma forsi wkoll. Imma Qed inħares lejhom minn angoli differenti. Did-dalma deżert li ta' xejn mhi mera, dit-tisfija, dis-satra sisien, darna, kamritna, ħalqna, dan-nuqqas ta' kliem u mossi u sensi, dax-xmajjar taħt l-art, Dak li ġara u dak li forsi għandu jseħħ. Mill-kartieri nxerrdu ħajjitna. Imbagħad, fix-xita jew fix-xemx, nitilqu. La biex naslu l-ewwel jew l-aħħar u lanqas biex naħarbu.